Ram thungram lengin ka thawng chimnak video a rak zoh i a rak ngai tawntu nulepa hi kom dawt nan dihlak nan kut kan tlaih hna. US lei ah hin April na hlei sarih zan lei si i Kawlram in na hlei rian zing lei si hnga i tutan ah hin vawlei cungah thawngpang a cangmi tampi um i US le Israel Israel Israel le Iran karlak zong a siseh hmundang ka dang zong a siseh thawngpang hi tampi um ko nain ṭha tein kan zoh khawhmi hi a um lo i a ruang cu tu hrawng hi

an chuahmi kong le zeiruang ah dah Daw Aung San Suu Kyi te an chuah lo timi kong he pehtlai khan thil sining le hmuhning ruahning tete kha tutan ah han kan van hrawm hna lai i cu kong cu a biapi bik in tutan ni kan chim duhmi cu si lai okay kan thong chimnak silo kan biachimnak kha a dongh tiang kha rak kan ngaih piak ṭhan dingah khan sawm kan van duhmi si Iran lei he pehtlai man kalta usih law kan theih bantukin Iran hi seihkan kan timi tilawng dinhnak vialte cu US nih khan phih viar tikah Iran lei in tilawng a chuak khomi zong um lo, cun a lut khomi zong um lo. Caan zeimawzat chung US nih khan an van phih piak tikah khan atu hi Iran zong cu a lung kha ban ṭhumh dawh in a um cang i zinan phorhnak ti lam kha the destroy of Hormuz ti lengmangmi kha a za tein kan on cang lai ti kha Iran nih kan thanhnak an van ngei cucu zu a ca siseh vawleicung pumpi ca siseh law thawngpang ṭha pakhat a si. Le mah belte cu US nih hin kha i Iran i tilawng dinhnak pawl seihkan pawl te an phihmi vialte an khammi vialte kha an kham peng rih si ahcun an on ṭhan lo si ahkhan cun zinam phornak tilam kan onmi hi kan phih ṭhan lai ti bantuk kha Iran nih cun a chim. Le Kan hnulei ah khan thawngpang pakhat ah ka rak relmi cu atu bantuk in zuh a si ni uh, an seihkan vialte an van phih tikah khin vene China zong nih khin hihi cu hi jinan phornak ti lam hi on a tha ko lai ti kha a ruah ve ti cu ruang ahcun China nih khin Iran khi hihi cu na na khamnak in na on ah hin na caah siseh midangdang ca se a tha deuh lai ti kha a fial a chim ti kha thawngpang pakhat ah khan ka rak rel bal na tutan hi China ne fial nak rong zong ai tel kho men chun US ne al abi bik chu US ne ati long dit nak por a phi mi rong a khan zai man kha Iran cha khan mu mi ngai ti lo zuar kho mi zong ngai lo azai azai rong da kan ti sia chon Iran ne zinan ual pol vialte kha te ramdang a kuat ton vialte kha a chuak kho lo a lut lei zong pakhat ma lu kho lo ti ka iran cha khan ki tampi an hor suan ve tu cha chun on lo ok thalo dir mun kha pha ne tu kham ban on mi se len hin na khan thong pang pakhan ban tiel ning an jews lei media pol ban tiel ning a chun kha izinan phurnak ti lam kha US nih US duhning le fialnak bantukin Iran nih a van on cang caah US nih Iran tangka a rak khammi a rak thlenmi six billions US dollar six billion kha macicu Iran cozah sinah a pek lai a lanhter lai timi thawngpang kha um le zeiruang dah kan ti si ahcun khazinan phurnak tilam an on lawng si loin nihin ah US President Trump nih a chim ning ah cun Iran nih hin nuclear hriamnam sernak zong kha a ngol lai ti. Ngol dingin an ha a tla i uranium pawl an ngeih ciami zong kha nan duh ahcun rak la viar u law zu ahcun nan duhnak hmun paoh nan sin nan duhnak paoh hmang u an kan ti tiah nihin ah khan President Trump nih khan a chim. Cucu a dik taktakmi a si ko ahcun US nih US le Israel nih Iran tutan an kahmi kha an hlawh a tling hnga tinak si. Uh, cu dirhmun tiang a phak khawh si ahcun Iran Iran ral he a rauh hlan ah uh, a dong khomen a di khomen ti zong kha uh, ruahdam khawh si lama te kha Iran ral kong he petlai in anu big thong pang de kha ba mai thi phun in khan banin hrom sa na ka du mi se le ni za da kan thei ban to kan koram lai april ne hlai sri khan thongtla chu Kawlram cozah thar kan ti la cu president thar nih khan a van chuah hna i makhekhe kum tin te tu a ton mi sko thil thar chu silo a ruang chu april na hlei sri he kawlram ni thlarel kawlram ni thlarel ko he kawl mi phun hna kan ti la chuti kawl biak nak ni thlarel ning bantuk si achun april na vai chu ni hlei sri chu kum thar se kum thar se tu cha khan khaban tu kum thar po po khan ram hruaitu hna nih thongtla hi zeimazat hi an chuah tawn hna. Kum tin te an tuahmi kha a si i tutan hnisan ahhin tutan kumthar ahhin uh, suji hi a chuah men lai ti kha ho pawl nih khan kan ruah. E, asinain suji tu chuah lo in President U Win Myint tu kha a chuah. Thongtla kha thongli le zuthum le sawmthum le panga a chuah hna i cu thongli le zuthum le sawmthum le panga chungah cun ramkhel thongtla timi nainganzi a cinta timi pawl um mi tlawmte lawng an i tel i a dang hi cu sualnak le palhnak dangdang in thong a tlami pawl an si ti kha hmuh khawh a si. Cun khuaruahhar ngai pakhat a simi cu hi Min Aung Hlain cozah kan ti lai cu tin nihin cozah lei i cozah timi biafang ka hei mang ko usih law phundang a ruat lo khal atu lio anmah lei i hmuh ning ahcun cozah a thei si cah khan te i anmah nih an van thanh ning ah khan cun an van thenhmi chungah khan ka van i cinken dih ti lo ka van i cinkenmi pakhat te cu hi President U Win Myint an thlahnak kong ha pehtlai in mu ram caah hmailei ram ca i ram sersiamnak le tunmar ṭhannak dingah santlai a sinak hnga ding caah kan thlahmi si ti kha ṭhate khan catharnak khan an ṭial. Cucu ka khuaruah har ngai. An chuah i ram sersiam ṭhannak ding caah i tal ding sawmnak bantuk phun ruahchannak ei bantuk phun khen an tial tikah khan ma hi hi zeithla hi biafang he an hman duhmi singa o ti kha a keimah nih sun ka ruat la upa pakhat khat ah mo ruan vongan pakhat khat na mo an pek nga mu i thei kho cho slo na en kha biafang te an hman mi tu kha ka khro hei thei tlai hei si bia kha se cun u win min an chuan na kong pe tlai in zei tlukin da um, tu lio cozah ralkap cozah kan ti hnga maw i kha pawl kha uh, an thinlung an ruahnak a chiat ti sia cun president uh, president hlun ti zong an tial lo cun u win min ti zong an tial lo tamara hong u win min ti zong an tial lo i u win min ti zong an tial lo zeitindah an ṭial winmint tilawng bak an ṭial khit upa si cangmi le president hlun a rak si cangmi kha cucu a president hlun sinak zong langhter lo asiloah u si lai holh cun pu kan ti mu pu a sinak zong langhter lo te hna i winmint tilawng an ṭial bakmi nih khan zeihmanh ah an rel lo khi an hruh ruang ngom si mo si lo khi an lungput a chia tuk ruang da si ka thai ve lo kha zon te i u tel president tamara hong ti mi tel an tial lo man na u tel khi va tial na selo chu thi thil zau do do sanga u zong hang du bak lo nu win min ti bak lo man mi kha an bia khi ai do lo ngai te te ma te zong kha thai tlai ngai pakhat se asia chun kha u win min kha A chungkhar sin i a va phak hnu kha a hmanthlak le pawl zong kha social media ah van hmuh khawh a si i kha khan NLD uh, party hruaitu hna pawl hruaitu hna nih khan an va ton colh an va ton lio khan NLD party i uh, chimphuannak nawl ngeitu Dr. Myu Ngin Myu Ngin Diskoro dah khan nih khan a chimnak ah cun uh, ram caah a herh siah cun rian ṭuan dingin ka dam rih, ka ṭhawng rih, kai manh rih timi bia kha a chim ti si. Le a lungthin a ruahnak cu ram caah ṭuan ding ka kumkhua upa cang khatlei khatlei ah dawnkhamtu, ṭhipheihtu an um, ṭih a nung timi ruahnak ngei lo khan te a si khawh ahcun san ka tlaihnak um si ahcun ram caah ṭuan dingin kai manh rih, ka dam rih, ka ṭhawng rih timi bia a chimmi te hi ka ruah tikah hin ai lunghmuih taktak. Cun khatlei kamah ngaih zong a chia, upat awk zong a tlak. Atu a dirhmun ah khin ram caah a ṭuan ngom ding dirhmun a si maw, a ṭuan kho ding dirhmun si maw, kanmah nih zahza kan fiang lo nain tampi cu ram caah ka ṭuan rih lai timi biafang hmanh hi amah dirhmun ka dir hrul kan chim ngom men hnga lo te. Asiah anih cu ṭha tein mipi sin mipi theih tein mu ram caah ṭuan ding kai manh rih. Ka no rih, ka ṭhawng rih timi bia a chimmi te nih khin mipi hna zeitluk in dah thazaang uh, lungṭhawnnak an kan pek timi te khi ka van hmuh tikah uh, baya cu van chim lo khan kum kho lo. Cun ava tongtu hna nih hin avan chuah le cang kan ava tongtu hna nih hin A bia na hal hmasa bikmi cu a me Daw Aung San Suh Kyi aw a che ne kong la ti ka si. Kan pi Suh Kyi te zeidah law a dam maw a ṭha maw ti kha an hal hmasa bikmi si. Asinain anih zong nih hin hmunkhat ah an um lonak le an hmuh lonak sau ngai cang a sining kong a dam maw zeidah a lawh ti hi zeihmanh ka thei lo ti kha President U Win Myint nih khan a leh hna. An va ton ahhin amah zong hi zei kan ti la a mithmai a panh. Thong in a rak chuakkami a lo lo. A mithmai a panh. Cun a dam, a ṭhawng ti a vikvak. Khati thong chungah ṭawngu thong chungah um lioah khan ṭha tein an zohkhenh i tiloro zong ṭha tein an pek ruangah a si men lai ti hna zong kha cheukhat nih khan cun an chim i asinain suci he hin hmunkhat ah ummi in si lo hmunkhat ah chiami in si lo tikah amah bantukin te suci that an zohkhenh maw ti tu cu theih har ngai ahohmanh nih ton khawh le hmuh khawh zong si khawh si lo tikah te suci konglam hi fiang in ahohmanh an thei kho lo e sualnak mat e an van ke thong an van chuah thong an van chuahnak caah khan mu an van chuahnak caah khan a sualnak kha ngaihthiam a si ti kha si asinain sualnak a tuah ṭhan si ahcun mah hlan i ngaihthiam cangmi siseh a tuah tharmi dantatnak siseh lo fawt in thong a thlak ṭhan a si lai timi kha an ṭial le President U Win Myint nih zei bantuk sualnak dah a tuah ahodah a va tha ahodah mi thil a va fir ahodah harnak pek president dik te le fel tein a tuan mi a si i cucu cu rong kha rong an mah nih cun pauma an tat mi pauma an pek mi pawl sual an puan mi pawl he zei ma zet cu um ko nan ma vialte kha azai man kha adik lo mi le asilo mi long te kha amah nih cun mi sual sual na ato mi bantuk hin an mu cu bullet thla sui labang ni khan chun Aung San Suu Kyi le president un min chu nai ngan je chin tan silo sualnak dangdang ṭhatlonak dangdang ru a tlami an si i nangan zi khi ramkhel thongtlan silo ti tiang khan a rak chim asinain zeihmanh thongtlak awk tlakin an tuahmi le an pelhmi an sualmi um hrim lo an huat hna ca le hramhram in an tlaih hna i an ṭhenmi hna kha a so cu mu cucaah cun a sualnak kan ngaihthiam timi hna zong khat lei ahcun mi chuak ngai khi si anmah tu khi misual pawl nih khen miding khi kan ngaihthiam hna tik ko cu tu zong chai tuak law president president deo nih president tak kha a thlah mi khi cu kan ngaihthiam le kan thlah ti khi si cu kan ram tuan bi zo acun ni chuat bako ui chuar la na hai tuan bia ko kan thluan tu ngak sia len the chal ban tuk kan se A deu nih khan a tak kha kan ngaihthiam le kan kan chuah ti le thong chungah a chuah le tu hi ah hi zawn te ah hin ah vai ah bia le lamphan ah van tenh ta ka duh mi cu Laimi thawngpang chimtu zong si se cun mi dangdang hna zong si se law online na thawng kan thil bia video tete kan tuahnak ah si ah dangdang kan holhnak ah si se law a deu timi hi lai holh ah kan hmang tuk ti lo a tu a sit Timi lawng te hi kan hman i hihi kan Laiholh ah um komi te hi cu Laiholh te i hman khawh hi a ṭha to a dawh zong ai dawh i hei zoh u law a deu, a ṭuh su kawl holh sile a deu ti cu Laiholh a si mu. A deu ti kha Laiholh in ai dawh tukmi biafang, a fiang tukmi biafang Hman nuam tuk le fawi tukmi biafang te si ko cu. Cucah cun hi ka bia a rak ngaimi vialte hna kha khai ka dang bia na chimnak ah siseh video pakhat khat ah maw uh, interview ah maw bia na chim tik zong siseh law a tu timi kha rak hmang hrim hrim ti hlah a deu tim ti lai biafang do te kan ngei cu bantuk thiam thiam in uh, asit timi zong kha rak hmang ti hlah atak ti ding si ko atak A tak le a deu, a ṭul, a sit timi kha a um i kha zawnte kha van tenh ta ka duhmi cu kha a dangdang hna kha hi bantuk te tan pah khawh an zum ṭhan te la mu a van sau lai ca mah kong ah khin van kal u sih lawm. Hei tuaklup president deu nih president tak kha tu hi kan thlah a ti le a thlah phot ko i thil zeitindah a kal te lai. Zeihmanh theih fian si lo. President Uun Min te um cu sawh lai maw a si lo dothlennak ah hin ai tel lai maw asiloah zei bantuk in dah ram le miphun caah cu rian a ṭuan lai amah a bia bangin ram le miphun ca ṭuan ding kaiman ri ka no ri ka ṭhawng ri a ti caah zei bantuk lei kap in dah ram le miphun caah a ṭuan hnga ti zong cu theih khawh si lo e caan nih khan biafiang kha van langhter te hnga le hi lei ah hin a van ummi pakhat ve cu NUG lei nih hin te zeitin dah an ruah hnga ti kha si A ruang cu atu NUG khi acting president in a kan kal cu mu. Acting president Dua le uh, la Shila ti se em. President uh, uh, Uin Min hi NUG nih president ah an pom peng mi se. Atu tiang khi president Uin Min an ti peng lai. A si zong se fon. La Zeicahdah kan ti sian cu Anzuji nih president an i thim lo. Atu i Dual a sila cu acting president ti si i uh, president U Win Myint thong a tlak ruang ah khan acting president an kal. Cucaah cu atu an president cu Anzuji president pi cu thong chung an van chuah cang caah NUG nih hihi kha kan president si si te tiah ramtang ah maw an lak ve lai maw zeitindah an pehtlaih ning si lai ti zong hi theih phu ngai ngai mi si hi kong ah han thil pakhat khat cu ruah mi le tuaktan mi cu an ngei theo lai tiah ah keimah nih cun ka zumh le cu kong cu president U Win Myint kong he pehtlai in van si se law se cun Daw Aung San Suu Kyi te tutan na hin Daw Aung San Suu Kyi tia a chuah lai te kan zumh tuk na amah tu chuah lo president U Win Myint tu a chuah Hi nih hin zei thlah langhter, zei hi dah awngte nih hin ai timhmi le zei hi dah a duhmi cu a si ti hi theih har ngaingai. A ngaingai kan ti si ahcun President Suh Kyi cu President zong si lo a ngaingai kan ti Suh Kyi cu NLD cozah chan ah khan Minister of Foreign Affairs Nangan Che Yun Kyi pakhat si cun state councillor timi Naingando a taiping khan poku rampi ruahnak petu dirhmun i dirmi si i official in official rank kan ti lai cu official position ah cun president u min kha a sang bik a si i suchi khi cu Nai nganchia UNG lawng se cun rampi ruahnak petu khalawng ka si. Le asinain hihi a sang deuhmi president tu kha a chuah i a sang lo deuhmi a niam deuhmi suici tu kha zeiruang thlah chuah ngom hnga lo timi kha mu biahalnak um kho mi si. I bia phunphun a um i Cheukhat nih cun hi suci hi kum kul le kum sarih thongdan kha an rak pekmi si i tutan ah hin kum li le cheu thongdan kha an ṭhum piak caah a zeizat thlatang lai ti siah cun kum kul le kum kul le kum thum le cheu Selo kum kul le kum hnih le cheu salai cite kum kul le kum hnih le cheu hi thong dan thong atak ding mi atang tinak salai cu makha kha se i um ngaih thiam lo in chuah ve ko lon kum som riat aluan chang mi ternu hi zei ruangah thla a chuah ngom lo cheukhat ni chun how arrest ingage cho in a chia lai tiah a chimmi hna zong kha an um asinain NLD lei nih hin hi kong he pehtlain zeihmanh kan theihmi um lo arakum tonnak in zong kha atu tiang hi buar hinghning hiang tek um peng ko a homan na in zong ha thian thiam le zau khan um lo e cu cha chun how arrest na chia lai ti mi hi chu kan ni chu kan zum tuk lem lo ti zong kha NLD hruaitu hna nih khan an chim How Aresin chiah zong chiah lo zongah siseh, thongthlak thongthlak lo zong siseh law zei kan ti la. Kan cu mipi caah cun ai thlei tuk lem lo te. Acun zei ruang thlah chuah ngam lo. Hi kum som ret a tling cangmi ternu zei ruang thlah chuah ngam lo ti sia cun suhci ah hin ṭihmi a ngei. Cucu ralkap nih, ralbawi pawl nih suhci an ṭih tuk nak hi a fimthiamnak a si lo. E Bucho Aung San i fanu a si ruangah a si lo. Cun a rumnak, a cawnnak, a degree, a siangkainak vialte makha a si lo. Zei ruangah dah ralbawi pawl nih suci an ṭi ti siah cun mipi hip khawhnak, mipi tei khawhnak power nganpi a ngei. Cu mipi tei khawhnak le hip khawhnak power a ngeihmi tu cu mipi kha a bawmh hnai tangka tampi a pek hna ruang ah si lo. Zei ruang da si, a nunnak, a caan, thapin mipi caah ṭhatnak a tuahtu mipi caah kum saupi a ing tuar cangmi dinnak, falnak a ṭanh i ram le mipi dawtnak taktak a ngeimi a si ruangah khan mipi nih hin an dawt i an upat i an ṭihzah. Cucaah cun lu ṭhu khongsong Dawng San Suh Kyi ti si pek. A sullam cu mipi hruaitu, mi zapi hruaitu ti si. Cucu khi besasawh a si lo. Ram hruaitu can um men lai. president zong um men lai prime minister zong um men lai ralbawi zong um men lai asinain cu ralbawi sinak cu a dih kho president cu a ṭam a um kho mu prime minister cu a ṭam a dih kho asinain mipi thinlung chungah anih bak hi kan hruaitu a kan hruaitu dik tak a si ti mipi thinlung chungah a cam cangmi cu mipi an um chung paoh kha a um peng lai Cucaah cun duh suci cu NLD NLD chan lio ah NLD cozah chan lio ah ram leng vuanci si sawh lawng si lo rampi ruahnak tetu state councillor si sawh lawng si lo mi vialte thinlung chungah upatnak he ṭihzahnak he an zohmi le an hmuhmi a mesuh a mesuh a mesuh timi te biafang te hna hi biate tuai si lo cu a lianngan tukmi a sunglawi tukmi upatnak thinlung taktak in a chuakmi biafang si Laimi nih zeitin dah kan te kan pa a slomi hna zong kha a kan hringtu kan pa a slomi hna zong kha kanmah nakkun khua kan upatmi hna cu ka pa ka pa Kanu kanu kan ti. Zeiruang dah kan upatnak hna caah a kan hringtu kan nu le kan pa bantukin kan upat hna ruangah kan si cu. Cu bantuk Mizo nih cun anmah nak i ngakchia deuh zong khan upat mi hna le upat awk tlak mi hna cu ka pu, ka pu an ti. Ka pu ka pu an ti nak kha uh, kumkhuan an upat ruangah le an ter ruang ah si loin an dirhmun le an sinak ah khan upat awk tlak an si ca kapu kapu chim duh mi a mesu a mesu ti mi hi mipi thinlung mipi awka an a chuak mi bia si e bete tuai si lo e misa so cho chim lo in ralkap nga i an nupi le an falan ham tiang man khan an upat mi le an ti za mi si Suhci hi ramkhel a van luh kha mah hlan ni cu vum ko seh. Tingsing cozah a kai hnu in ramkhel a van luh kha thong hnih le hlei hnih by election ah a si. Kha lio ah khan hmun sawmli le hmun thum thimnak a rak um i cu ahcun an alvin an i cuh i hmun sawmli le hmun thum ah khan hmun sawmli le hmun hnih teinak an rak hmuh. Makakhan hluatdaw chungah Dawngsan Suh Kyi kha a rak lut. Mah hlan vialte tuanbia cu kan thei dih cang te. Cun thong hnih le hlei nga thimnak an tuah ṭhan. Landslide ti a si i uh, goal nih cun ṭawng piu kan piu a nai ya de ti si le uh, fak tuk in teinak kha a rak hmuh te. Cun thong hnih le pakul thong hnih le hlei ngan thong hnih le pakul tiang kha cozah an van ser i an a timh ning le mipi sinah bia an rak kamh hna ning zahzah rian an ṭuan kho vial NLD nih khan a ruang cu harsannak tampi um kho harsannak tampi laka thonghni le pariat phung hrampi ning in ralkap nih hluat do ah khan nawl tam tuk an rak ngei tikah a duhmi tuah kho lo in ralkap kuzali pawl nih khan an kham khawhmi tam tuk Pahnihnak ahcun mah hlan vialte ralkap uknak tangah khan kan rak um i ei hmuarnak kha hruaitu hna thinlung chungah a tam tuk cang. Cutan NLD cozah chen lio i hruaitu Hluat Do Guzele pawl le Wanji pawl le Thana Saya Cike pawl te zung zung upa tam boi deuh pawl hna lakah khan dawtnak thinlungnak taktak ngei loin eihmuarnak mah hlawk duhnak thinlung hi rian a ṭuanmi khan rak tam tuk kha tikah kum nga chung LD nih khan duh nih an naturuah ning khan rian an ṭuan khawh ti lo tikah khan thong hi pakul thimnak ah khan cun USDP nih khan kan tei hrimhrim cang lai an rak ti cun Suci a min a rak chiatnak pakhat cu Rohingya miphun pawl kongkau ah khan si. Ralkap nih he an hrem hna, an thah hna mi kong taza cuai mi kongkau ah khan ramdang nih hi suci hi ram hruaitu a si ko nain hi kong he pehtlai in a ram nih a ralkap ralkap pawl kawl ralkap pawl hi a control kho hna lo zeihmanh a ti duh hna lo. Cun ICJ zong ah an va kal i ralkap pawl lei khi sual silhnalh piak khan bia a rak chim cu mu. Kha ruang khan Nobel Peace Prize a rak ngahmi zong kha rak chuh phahnak kha a si. Mah te lawnglawng cu vawlei cung ah hin Suh Kyi an thangchiat khawhnak le sual an puh khawhnak pakhat te cu zong cu zeidang ruangah si loin ralkap kha apa nih a rak dirmi si i a rak dawt hna cah khan amah lei chiatnak nak kan amah he i dohnak cun amah hi zei kan tila ṭha tein ka sil nal piak khawh hna la ka chim piak hna lai i kan ram ca ṭha deuh le timi ruahnak a rak ngeih caah a si le kha khat kai chim duhmi cu khatak khan thong hnih le pool thimnak ah khan NLD kha mah hlan cozah an sermi chungah khan an duhning rian an ṭuan khawh lo tikah mipi lak zongah khan a vuivai mi kha tampi an rak um zakana te hna tiang khan an rak vuivai cu mu asinain thong hnih le pukul thimnak an van tuah ṭhan taktak cu NLD nih teinak a hmuh ṭhiam ṭhiam Cunih cun zeitindah zein thla langhter? Mipi nih hin suhci i a power, suhci i a hmual ngeihnak, suhci a hmual ngeihnak hrimhrim kha mipi thinlung chungah a um cang. Cucu a si ko. NLD party kha an bochan tuk ruang le an duh tuk ruang si loin suhci pumpak zoh in kan si. Thimnak pakhat le lai khuate pakhat le bang ahcun, uh, baya, vote a pekmi kuzale pa kha a ho si thei bak lo hi uh, lai khote kan nu pakhat khual kan tlawnnak ah kan roy kan ni hna chuak ngai ni chuak ngai zong si chu a ho da vote na pek kan ti le zia a ho thla vote ka pek mi su chi ka pek ko chete selo hi ka chu su chi ai chu lo chu hi ka han chu ama ama kha na chu kha ma khan a ho da na pek kan ti la ma pol kha ka phai chu su chi kha nan pek lai an ti le su ci kham pek ko ka pekmi kho si ka thei lo hei chim duhmi cu lai lei ah hman ah khan ai thimmi na kha su ci an si lo nain su ci party in ai cuhmi pawl kha vote an rak pek na kan nu kan pa kha NLD kha zai sin thei lo NLD an ai cuhmi kha hausin tin thei na lo sinain su ci min ruangah khan vote rak pemi an tampi Cu nih cun Suh Ci hi mipi thinlung chung zeitluk in dah hmunhma a lak ti kha a langhter. Cucah luthuh khawng sawng timi cu biafate a si lo i cu luthuh khawng sawng sinak mipi hruaitu sinak a Suh Ci a um. Cucu ralbawi pawl an ṭih tukmi si i an ṭih tukmi si. Tutan zong han Suh Ci hi ka thlah si ahcun amah ka thlah ruangah han mipi hi an thah tho lai i an lung an a rual ṭhan lai i mah hlannak an fak deuh le ṭhawng deuh in an tho sual lai ti kha a phan tuk caah a si ko. Cu ci cu Siuci nih hin an tong kho lai cuci he bia na ruah kho lai khatika biaṭha ṭha chim khawh hna lai thazang a pek khawh hna lai caah khan ka tei kho lai lo ti kha a ruah ruangah a chuah duh lomi si. Cucu a thinlung zaza ka thei lo nain cucu a si bak lai ti hi kei cu zaza ka zumh cun a cheukhat BBC te hna cun a dangdang te hna nih ti a theimi hna le thiamsang hna interview an tuahmi hna ka ngeih zong ah khin mi hi hi an chim bikmi si mipi mipi he pehtlaihnak ṭha an ngei ṭhan an ngeih ṭhan ding kha an ṭih taktakmi si koral bawi pawl nih le zei sim hmanh ah uh, Pathian tu nih hi suci hi damnak pe hram seh law a thih hlan hrimhrim ah hin dothlennak he kan tei hau. Mah hlan vialte a tem tuar i tutan ah mipi nih nunnak pek kan kan doh an doh an doh i a theipar teinak kan hmuh tik i suci um ti lai lo ding hi cu paya ka ruah ah hen khi ka lung a tha bak lo ka lung nuam bak lo cu ca ma thong va tla ko hman se thong va chuak lo hman se lo hi do thlennak pau do thlennak a thei par tal hi chu a mu hrim hrim a te ve ta hrim hau pathian sin zong a thla cham piok se khrifa selo asina in ama tluk in a ram le a mipi a dawm in um lo a min chiatnak hruaitu a tuan chum a hlan vialte a tuan ve chungah min chiatnak pakhat mah nei lo zeitluk an dah hruaitu tling a sim zeitluk an dah hruaitu tling si tutan nawlngaihnak lak zongah a zam kho ding a tli kho ding a si ko nain President U in min hi tlik lo tein kan ram chungah har le kan tuar ko lai har le kan thi ko lai timi lungput te he an um i tlaih le thongthlak an tonnak a si. Cun tutan na in chuah hna men se law dothlennak he a dih ding a si lo i a kal peng lai a thong man kha a thong deuh lehlam lai cucu minong hlan nih a theih ca khan a tih Ai cu dothlennak hi suici pakhat cah tuahmi si lo, NLD pakhat cah tuahmi si lo, Kawlram pumpi dihlak federal democracy um khawh nakhnga ding caah dothlennak mi hi mipi an thawhmi si cu mu. Le cucah cun tutan ni midang vialte a hleice in President Uun min a van chuah lio ah Dawng San Suh Kyi a chuah ve lonak a ruang cu zeidak ruang a si lo. Mipi hruaitu timi aa sinak mipi hip khawhnak le tei khawhnak lungput a ngeihmi mipi thinlung chungah Suh Kyi nih hmunhma thuk piin a laknak ruangah khan a si i ka thlah ahcun mipi he uh, an a tong lai, bia na ruah lai. khatik ah mipi atunak an ṭhawng deuh le chak deuh in an tho sul lai ti a phan caah khan a si ko. Pathian tu nih kan pi hi damnak pe hram seh. A thih hlan hrimhrim ah dothlennak kan tei khawhnak hnga zong kha kan i zuam cio ding si. Hihi kawlram mipi dihlak nih siseh, dothlennak a tuahtu ralkap dihlak mipi cozah dihlak nih mu hi suci cungah leiba nganpi kan nei ve ti kha kan philh lo ding a si le kawl miphun a si nain kawl miphun pawl hruaitu lawng a si lo tlangcung hriam tlangcung miphun dihlak kawl miphun dihlak kawlram chung ummi mipi dihlak caah a kan hruaitu kanpi asi timi te hi a donghnak ah khan kan chim ta ka duh mi si mah vial kha tutan i kan van i hrom khawh mi cu si lo pathian a damnak kan pek lai video dang ah khan thawngpang thar he kan tong than halai nan dihlak cungah ka lom chun tha mang tha di hna u